Kim nasıl yemeklerni bile, Bahar? Men bilem.
Nasıl yemekni? Qabaq burması, öyle qızım? O tatlı olu, pek lezzetli ve faydalı. Qabaq yazılı. Göster bize de nasıl, biz körmeyik qızım o burasını. Bu qabaq, er kes bilsin, öyle qızım? Yazılı qabaq. Qabaq. Bu qartop.

Er türlü hamurlı piraşkiler yapalar hartoplı, öyle qızım? Hartop pek çoq qullanıla, öyle qızım, bizim aşlarda? Dan, devam eteyik.
Hapısta. Hapısta, doğru. Hapıstadan ne aşnı biz yapamız?
Salatalar yapamız. Elmaçık, otur. Dan ne yapamız, qızım? Dan biz yapamız.

Maşalla. Doğru. Dan baq.
Qaysı dan sebzelerni siz mında bilesiñiz? Havuç.
Yusinun sorelmezcik dan sen biles. Elmezcik bu ne?
Bize de göster. Havuç. Havuç. Doğru. Havuçtan ne yapayıq biz? Nas naşlarnı qızım? Çorba. Çorbaya qoyalar havuçnı. Dan ne yapalar? Er türlü salatalar yapalar, lezetli sönele qızım? Havuç da pek faydalı balaçıqlar içün, öyle qızım?
A vitamini bar onıñ içinde. Dan qaysı bunda sebzelerni siz bilesiz? Elmazcıq söylesin, elmazcıq eñ küçücik.
Pomidor ya da domates ona dan deyler, öyle qızım? Pomidordan ne yapamız biz? Şorba!
Gene şorbalara qoşula, salatlara qoşula, doğru. Dan domates dolmasını da yapay bazı halqlar, bizde de yapalar.
Keçup! Keçup yapalar, doğru. Eñ sevdiğiniz siziñ keçup, öyle qızım? Eee! Hatice, ya señ elinde nasıl o sebze? Kim?
Hatice söylesin.
O ne? Bize de köster, Nazlı. Bu ne, qızım?
Mısır.
Mısır! Balacıqlar onı pek seveyler, öyle, qızım? Pek, pek, pek. Pişirip, soñ onı aşama pek lezzetli oluyor, öyle, qızım? Pek, Güzel. Ya elmazcığın yanında dam bir sebze var. Sor elmazcıqtan bu ne? Sen bilesiñ elmazcıqtan. Hıyar.
Hıyar. Hıyar, doğru. Hıyardan ne yapalar, qızım? Salat.
Salat yapalar.
Daa ne yapalar? Penir yapalar.
Penir yapalar? Aha. Quzumza, yoq. Turşusını yapalar, öyle, qızım? Onıñ turşusı pek lezzetli ola, doğru, qızım? Hıyar turşusı. Doğru, biz bütün sebzeleri qızım söyledik endi, öyle? Qalmadı. Şimdi bularnıñ, Hatice göster, sen ardınen kösteresiñ, biz körmeyik. Şimdi bularnıñ adları sebze demek, öyle qızım? Qazaqça ovoşi demek. Nazı dizniz bütün sebzeciklerni, balacıqlar körsinler diye ögünüze dizniz hepsini, qızım. Ya nasıl şekilleri bu sebzeleriñ, qızım? Baqa, Haticeden sor, nasıl şekiller, qızım? Anlat, nasıl şekiller olar? Nasıl şekilde bu sebzeler? Elmazçıq, otur, otur yerine şimdi. Hatice. Şekillerini baqay bularnıñ, Nazı, ne farqı bar mısırın domatesten, buğdaydan ne farqı bar, qızım?
Pomidor. Tomalağ. Tomalağ, öyle qızım? A mısır uzun.
Mısır ise uzun, doğru. Ha, baq, baq, o da tomalacıq, öyle qızım?
U dan balaban tomalağ.
U en balaban.
Qabaqlar balaban ola, öyle qızım? Hıyarcıqnen havuç ise olar uzunca, öyle qızım? Qartopçıq o da tomalacıq kibi. Aval
kibi. Böyleliknen biz bugün sebzelerni keçtik, öyle qızım?